Cosmos Express, il-wikien tal-pjaneti. Kitba ta' Pascal Brisi, illustrazzjonijiet ta' Oriol Vidal u adattament għal Malti minn Loren Vella. Din l-edizzjoni bil-Malti ġiet ippubblikata minn Merlin Publishers Limited Malta. Kapitlu 2 Il-Wikkiel tal-Pjaneti Minn naviċella tiegħu Tim beda josserva lil din il-kreatura Dil-ħaġa ġela tinuża kulur il-perlini qabdiet u dehxa. Ra biċċiet mill-planeta jaħarbulha minn ħalqha. Il-kompjuter abbord analizza malajr malajr x'kien qed jiġri iżda l-informazzjoni kienet pjuttost fqira. Ftit li xejn kien magħruf dwar din il-kreatura magħmula biss minn stonku u saqajn. Kienet imsejħa il-wikkiel tal-pjaneti. Dan kien jolfoq inewwaħ u jilmenta qisu tarbija. U biex tgħaxxaq beda jixħxin ma' kull gidma. Tim ħa ħsieb li ma jinsaqx wisq viċċin tal-mostru, iżda kien tard wisq. Il-ġgant xamm ir-riħa tat-talza, tawwa l-parti minn ġismu li kien jiġġebbed skont il-bżonn u ħatef in-naviċella. Beda jċekċika qisu qed iroċċ fil-melħ Grunge, Tim u Bebop bdew jixxenglu minn naħa għall-oħra tal-kabina qishom ijow-ijow. Il-kompjuters tagħhom estru, u bdiet iddoqq sirena, Attenzjoni, qed nitilfu l-kontroll! Il-wikkiel tal-pjaneti fl-aħħar telaq in-naviċella u Whoo! bdew niżlin bla brejkijiet. Il-bidella serħet fuq il-pjaneta, nofsha mikula. Tling! Tlang! Il-magna ħafret ħofra fonda fl-art tal-pjaneta qabel ma waqfet. Tim u Bebop bdew jaraw l-istilel. It-tifel reġa' ġie f'tiegħu u libes il ġagaga tal-esplorazzjoni. Alma ħlisniha bi sbrix imma fejn qegħdin? Tim taba diffiċli jżomm il-bilanċ u jaqbeż mill-kabina għax mal-art ċatta daqs platt kien hemm imxerrdin eluf ta' ġebliet, qishom boċċi tal-logħob. Daqqa waħda l-pjaneta bdiet titriegħed. Il-ġebliet bdew jirrumblaw mil-lemin għax-xellug u wara bikki oħra mill-wikkiel tal-pjaneti. Instemgħet klanċ! oħra. Crunch! Verament terribbli. Issa dan kien jonqos beda jgerger Tim ċillema ħil-linja tal-orizzont tisparixxi qisha gallettina migduma. Kapitlu 4 Ftit dwejjaq u ġuħ kbir. Emenda assoluta, b'għelet l-ispazju kollu, il-wikkiel tal-pjaneti ma tħarrikx ħlief biex fetaħ għajn daqsiex u fissa jħares lejn l-ikla tiegħu. Imbagħad f'daqqa waħda żvojta u nxtorob qisu bużżieqa mifqugħa. Tim telaq il-pistol lażer minn idejh u beda jaqleb għajnejh mistagħġeb. Bebop kien irnexxielu jikkomunika mal-wikkiel tal-pjaneti. Issa, il-wikkiel kien bilkemm jessulla. Sar kubtejh. Malajr qabad jaħdem it-traddutur tal-vuċi. Ara x'inhu ħelu, beda jgħajjat il-mostru, ferħan huwa jħares lejn Bebop. Ftit minuti wara, Tim qabad jaġġorna l-kompjuter tan-naviċella. Wieħed, meta l-wikkiela tal-pjaneti jkunu mdejqin, jgħaddu l-ħin li naqru. 2. Il-wikkiela tal-pjaneti jistgħu jbiddlu l-forma tagħhom kif iridu. Ekku, il-ġgant kien imdejjaq mingħajr ħbieb bil-min għalih li ma kien jgħix ħadd fuq il-pjaneta tan-nanoklib u l-ġuħ li kellu kien kbir daqs id-dwejjaq li kien qed iħoss. Iżda issa kien imdawwar b'eluf ta' nanoklib. ħbieb tiegħu li kienu lesti jilqgħu fuq il-pjaneta tagħhom. Kien wasal il-ħin biex jitilqu. In-naviċella ta' Tim Cosmos irnexxielha titlaq bi ftit skossi. Dan il-wikkel tal-pjaneti kien jinqala biex isewwi u kien mett idu huwa wkoll fit-tiswija biex forsi jaħfrulu. Fi ftit kliem kollox reġa' lura għan-normal iżda sar mill-konsenja taz-zalza Ċikku Pluto. Ups, il-Papa Kosmos kien ħa żball meta kiteb l-indirizz u niżżel galassja b'oħra. Dak li jiġrilek hux meta tispiċċa tiġġieled ma' qarnita fosforexxenti fil-kċina Tafjisa ta' buttuna bl-hawn u oħra 'l hemm u Tim u Bebop reġgħu qabdu triqithom lejn l-avventura. Yippee! Beep! Tmiem tat-trażmissjoni.